איך רעד אידיש. מיין ענגליש איז נישט פערפעקט, עקטשולי איך האב נישט געקענט קיין ענגליש ביז די נײַנצן יאר, איך בין נישט געגאנגען אין קאלעדזש, און פאר די לענגסטע צייט האב איך געמיינט אז הצלחה אויף א ערליכע וועג איז נישט געמאכט פאר מיר. מיין נאמען איז חיים עקשטיין און איך וויל דיר זאגן איבער א פאדקעסט וואס איך האב אנגעהויבן ספעשל פאר דיר. אויב דו ביסט אויפגעצויגן געווארן אידיש ספיקינג, אז דו ביסט ארויסגעקומען פון ישיבה אן קיין היי סקול דיפלאמע, אן קיין קאלעדזש דעגרי, אן קיין שום ביזנעס קאנעקשאנס, אן דעם וואס עניבאדי אין דיין פעמילי האט געוואוסט וויאזוי צו מצליח זיין אין פרנסה אין די ביגער ווארלד, אין די גרויסע וועלט, איז דא א וואויס אין דיר וואס ס'זאגט דיך אז סוקסעס איז נישט געמאכט געווארן פאר מענטשן אזוי ווי אונז, איך האב געהערט די וואויס פאר יארן לאנג און איך וויל דיר זאגן עפעס, די וואויס איז ראונג! רייט נאו, יעצט, אין אונזער קאמיוניטי איז דא דאזענס, אדער הונדערטער, אידיש ספיקינג אינגעלייט וואס האבן אנגעהויבן עקזעקטלי ווי דו ביסט, אן קיין ענגליש, אן קיין דעגרי, אן קיין געלט, אן קיין משפחה מיט געלט, און היינט ראנען זיי עכטע גוטע סוקסעספול ביזנעסעס וואו זיי סופארטן זייער פעמילי מיט דיגנעטי, זיי טיילן צדקה, זיי לערנען, זיי ציען אויף א ביוטיפול שיינע פעמילי, זיי שלאפן רואיג ביינאכט, און קיינער דערציילט נישט זייערע סטאריס, סאו איך גיי דערציילן זייערע סטאריס, יעדע וואך גיי איך בעזר השם זיצן מיט א אידיש ספיקינג אנטרעפענאר וואס האט אנגעפאנגען עפעס א ריעל ביזנעס פון ווי דו קומסט פון די זעלבע פלאץ און איך גיי זיי נישט בעטן זיי זאלן מיר דערציילן זייערע בעסטע יארן, איך גיי זיי בעטן זיי זאלן דערציילן זייערע ערגסטע יארן, זייערע שווערסטע יארן, איך גיי זיי פרעגן וואס האט זיך געטון אין זייער באנק אקאונט ווען זיי זענען געווען אין זייער לאועסט פוינט, איך גיי זיי פרעגן איבער די דיעל וואס איז נישט אריבער געגאנגען ווייל זייער ענגליש איז נישט געווען פערפעקט, איך גיי זיי פרעגן וויאזוי האט זייער ווייב זיי סופארטעד ווען זי האט געזען אז מען גייט דורך אזעלעכע סטראגלס? איך גיי זיי פרעגן ווער איז געווען דער וואס האט בעליווט אין זיי ווען קיינער האט נישט בעליווט אין אים, ווייל איך האלט הונדערט פראצענט אז ביהיינד יעדע אידיש ספיקינג סוקסעספול אנטרעפענאר איז דא א סטארי, און דאס איז א סטארי וואס ס'גייט דיר געבן די חיזוק צו אנפאנגען פאר דיר אליין. דאס איז נישט קיין פאדקעסט וויאזוי מען ווערט רייך. ס'איז א פאדקעסט וויאזוי מענטשן אזוי ווי דיר און מיר, מענטשן וואס קומען פון די זעלבע פלאץ וואס איך קום און פון די זעלבע פלאץ וואס דו קומסט, וואס זיי האבן אויסגעפיגערט וויאזוי צו מצליח זיין אן אויפגעבן ווער זיי זענען, אן איבערלאזן די קאמיוניטי, אן טשעינדזשן זייערע וועליוס. יעדע עפיסאוד גייט זיין א אנעסט קאנווערסעישן, אסאך מאל גייט עס זיין אנקאמפארטעבל, אבער ביי די ענד פון יעדע עפיסאוד גייסטו אוועקוואקן מיט איין ספעסיפיק זאך וואס דו קענסט טון די וואך כדי צו מאוון פארווערד בעזר השם. כ'וויל דיר געבן עפעס מיט וואס דו קענסט אוועקוואקן. איך שטעל צאם א זאך וואס איך רוף אן די ערשטע טויזנט. דאס מיינט איך וויל וויסן אין די סטארי פון די אידיש ספיקינג אנטרעפענאר וואס איז געווען די ערשטע טויזנט, אין אנדערע ווערטער די ערשטע פוינט וואו ער האט געזען כ'האב עפעס מיט וואס איך קען מצליח זיין. וויאזוי האסטו געמאכט די ערשטע טויזנט דאלער אין דיין ביזנעס וואס דאס האט דיך געגעבן די קאנפידענס אז דו גייסט בעזר השם מצליח זיין? איך דארף נישט די מיליאנס וואס דו האסט שפעטער געזען, איך דארף די ערשטע טויזנט, ווי דו האסט געזען אז דאס איז א זאך וואס ס'גייט דיר העלפן מצליח זיין, אדער ווען דו האסט ריעלייזט אז דו האסט עפעס וואס דאס איז א זאך וואס ס'גייט דיך העלפן בעזר השם מצליח זיין. אז דו גייסט צו חייםעקסטין דאט קאם און די לייגסט אריין דיין אימעיל גיי איך דיר שיקן בעזר השם נאך יעדע עפיסאד א אימעיל מיט די ערשטע טויזנט פון יענע עפיסאד וואס איז געווען די טריגער פוינט ביי דיע מענטש ביי דיע אנטרעפענור וואס אונז אינטערוויאו מיר וואס דארטן האט ער געזען אז ער גייט בעזר השם מצליח זיין גיי צו חיים עקסטין דאט קאם CHAIMEKSTEIN דאט קאם לייג אריין דיין אימעיל אדרעס און באקום יעדע וואך די ערשטע טויזנט פון יענע עפיסאד.